Men adım Nusredin. Men doğdım Sudaq rayonında Vorin köyünde. Qırq dört senesi bizi saba erte saat daa qaranlıq edi, kelip uyattılar. Kim uyattı biz daa bilmeyik oşun. Cıydılar bizi hepsimiz tatar tütün aranlarına dep onda cıydılar. Toyka. Dokumentleriñizi alıñız ve bir qunut aşağı indir, dey. Biz evde babamnı alğan ediler, armiyada yapardılar işte, o şimdi qayda olğanını bilmeyik, haber yoq o da qayda olğanından. Evde dedem bar edi, bir iki anam bar edi, eki ağam bar edi, ve anam bar edi, ve dört bala biz. Hayır, Harbam, Hatice Bitam. Mesude alam, Bade alam, ot, Ava anam, ot. Soñ balalardan eñ büyük ağam Mehmet ağam edi, Sadredin ağam. Men o sırıdın özü üçünci oğlan i Zemir qardaşım o daa eki yaşınacıq bala edi. Ne olsa da, tatar rayonlarında çoq oturmadılar, maşinalara yüklep bizi.

Toqta edi, başlayın veraj tüşürmeye, soñ bir da aşıp tüşürip yetiştiremay edik, köterip bir da key edik, ölgenler bar edi, yolda taşlap ketedik. Soñ barıp bizi parohodda yüklediler, vagonlarğa, qayda tüştik bilmeyim, parohodda yüklediler. Parohoddan. Küttük, ne qadar küteceğim bilmeyim. Anam yolda hastalandı. Parohodda oturanda anam uje hasta edi. Parohoddan kütkende köyden adamlar taşlay ediler, payete pay etip adamları. Bizni bir yerde taşladılar. Eşimde adını şey bilmeyim, vaqt Geribaya degen yerde, Ussulskiy sельsovet, poselok Geribaya da. Anamnı qaldırdılar, Parahodda. Anam neçün qaldırıldı deysem, ana hasta, baracaq yerine bolnitsa bar, dep ayttılar. Ay ne olsa da qaldıq, esni uçtıq. Bir ifaq evciki berdiler, bir komta içine, em qarı, ben, bir anam, eki anam ve sekiz adam bir komta içine Polovta yaptı edi Kavle. Çoqa varmazdan çoq vaqıt keçti, bir ayım yaki ayım, yarım eki ay olmadı. Haber keldi, anan kesildi dep. Barıp köramadıq, neçün rus tili bilmeysen, onda maşta yol yoq, tolko parahodda yüresiñ. Ebet Rus tili bilseñ, ruslarnen laf etip, tasirleren belki barıp körer edik. Öyle de anam nasıl, kim kömdi, körtme kayıt barmı, bilmeyim, körmedik. Ot, öyle de bir yıl da barmazdan harbam keçindi, hali harbam keçindi. Ot, qaldı eki anam, beki anam, i biz dört bala. Çoqa barmazdan kelip, Kandidat olsun, epsini cıyıp kitler, dorbalar da ne demak ne dedi. Akasına biz, biz toykamız degil de, çoq balları qış künü bilen çanağı üstüne toldurdılar. Bir otuz dane tatar, tatar istedi, otuz dane balaları edik. Vot, men şimdi alam bizi o zğarı ta bir tomaca. Vot, şu qayda apıp berdim, Çerniñ degen yere aptılar. Onda bar edi detdomlar. Onda bizi payettiler. Ağam Memet ağam başqa internette, Sadredin ağam başqa internette, Zenel qardaşım başqa internette. Oşun bir-birimizge barıp keledik ama, ebet, ne qadar barıp kelsek, ayrı edik, bir yerde dediler, bir yerde. Soñ beş-altı aydan soñ, bu qışı, yazda uje babam kelip bizi tapıp aldı. Bu qırq altı senesi oca, bize qırq beş yıl soñra qırq babam kelip qalıptı. Kelip tüştük Tüyskü oblasti, gorod Bolohovo degen yerde. Babamlar akayısı onda şahtalañda çalışa ediler. Onda biz barğanda töke holostaklar vagonları bar edi. Poselka bar edi, amma evler yoq edi. Yarım yurt Pavlovskıy ağarda yaşadıq qışacık. Qıştan soñ zemlânkalar yaptılar da. Zemlânkanıñ içine öyle yaşadıq, o sıra sıra zemlânka, o zemlânkanıñ içine yaşamaya başladıq. Onda başladım mektebe barmaya. Birinci klassa bardım, tül bilmeyen soñ nasıl oquycan? Eki yıl oturdım, üç yıl oturdım birinci klassa, bilmeyiz, birinci yıl soñ açıq ögrengen soñ başladım yazma. Menim yazsam, tetratım qıpqırmızı ola edi. Ya o bizni bilmegen soñ öyle ola o. O şun, soñ Mehmet ağam bir eki yıl oturdı, özü taşlap kitti, mektebi çalışmağa kitti, babamğa yardım etmeye. Artına Saderen ağam da taşladı. O dörtünci klasnı bitirdi, men endi beşinciye başladım barmaya. Soñ men de taşladım. Men de beşinci bitirmedim. Endi başladım. Şimdi böyle de komendant vaqtı öyle bir yere bize Tuvaya barma olmadı. Oblasttan çıqma olmay edi. Aytacağım, elli dört senesi biz uzun Meksana köçip bardıq. Onı Özbekistanğa barıp kelsin, soñ uje qolay, onda uje mektep de başqa, onda özbekçe daa hoç çoq bilseñ de alına ediñ. Boş Özbekistanda oqup, avliya etip, ondan da. Armiya kitti Oşman Seyf. Alğanları armiyanı, a el bir, el alp senesi, a bu neye çıqardılar da, deportatsiya nesini bile, oje vaqtı möttedi. Soñ men vaqtıca bizi armiya almay ediler. Soñ alğanda armiya almadılar, men birinci tüştim da armiya, men oşımen oldum armiya, yaşadım onda, azizcanım.

Halq yırlardan ya da atasözlerden bir şeyler hatırlaysız? Sobada qaqsam, çantamı aldım, alayda siz, alayda boynuma taqtım.